ĩrĩtuthũrĩte a lot of mixed reactions ithuĩ eh, na tũiraga ngoro nĩ wega ngwĩrĩre oro haha nĩguo ũgĩthiĩ ũikare ũkĩmenyaga ũrĩa twatigana aria ciaku ũkaria ciaku na twakwĩra ũguo tondũ rĩu ndũrĩ Na mũmemerekia, inyuĩ inyuothe nĩũretha mũikarĩte gĩtĩ, haha. nĩguo ndũgatũirie ngoro Eh? na nginya nĩ ndona ona mũndũ ta gatonyo wa mbũgua nĩ areact about it in in ah, nä aheana cai wa that moment ona hena nginya mwiri ngoro he mũiri ngoro nake ũngĩ njorua haya koguo nä akwenda oke njorua yakå ira ngoro Eh, harĩ harĩ andũ arĩa othe manaira ngoro rĩ ũcio yake nä ĩrairire makĩria haya arairio nä kä hihi switi but before tå kinyä te he the clip ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrehe thĩna he he the part ĩrĩa ĩrarehire thĩna mũno Like, niĩ ngwanjia na haha thutha handũ bado ndĩrabaindire he very significant harĩa njamba ĩno ĩroririo kĩũria nĩ nderitũ so we, we rewind kidogo twanjie hau thutha hanini then we go to the most most uh, part ĩrĩa ĩrehete thĩna Eh, waithaka yes kaundu turoria ati tondu njiguaga ukiaria gikuyu ri ngikuhananie na nyoni yeah njenga nyoni ri ndeinaga tondu ina rwimbo Hihi. ndĩinaga tondũ ĩna mũgambo nyoni ndĩinaga tondũ ĩna mũgambo ĩinaga tondũ ĩna rwĩmbo rĩu inyuĩ rĩ yes rĩu mwĩna mũgambo ka mwĩna rwĩmbo nĩkĩ mwĩna kĩo wa mbere eh, nĩ ngũcokia kĩũria kĩu atĩ nyoni ndĩinaga tondũ ĩrĩ na mũgambo no ĩinaga tondũ ĩrĩ na rwĩmbo let this sink deep for a, for a minute eh? atĩ nyoni ndĩinaga tondũ ĩrĩ na mũgambo ĩinaga tondũ ĩrĩ na rwĩmbo

mm? and hey, that was a deep question mũraina tondũ mwĩna mũgambo ĩ kana mwĩna rwĩmbo nĩ ũndũ mwĩna rwĩmbo and that was ĩrĩa ĩrarĩ anja by the very honest ya the gen zs you know, waitha kana ara represent the gen zs well na ũrĩa aracokirie kĩũria kĩu atĩ ithuĩ tũraina tondũ twĩna mũgambo we have the voice but the song

no nĩ tondũ ĩrĩ na rwĩmbo Gen Zs, who is your song because angĩkorwo mũtirĩ na rwĩmbo rĩ na mũrĩ na mũgambo rĩ gũtirĩ rwĩmbo rwa mũndũ mũtangĩina mũgambo wanyu ũkũhũthĩrwo kũina rwĩmbo rũtarĩ rwanyu you get the point mm? na nĩkĩo nyoni ndĩinaga tondũ ĩrĩ na mũgambo but nĩ ĩrĩ rwĩmbo rwĩmbo rũrĩa rwĩ within nyoni no nginya ĩrũine ĩtekũmakio nĩ mũgambo wayo mm? that was deep that was deep but waithaka confirms that matire na rwimbo tigo mugambo at this very moment now so this is the moment now ĩrĩa ĩrehete thĩna harĩa njamba ĩrakĩrirwo rĩu ĩtirihe and this is how it went njuge ithuĩ twĩ- twĩ ta eh, mbeũ njĩthĩ na makĩria ithuĩ twĩ ta andũ a kĩrĩma kona yothe yarũma twĩ thutha wa rĩgatho wa gacagua kana gĩtungati kĩu nĩkĩo kĩama kĩrĩa tũkũrũmĩrĩra rĩgatho wa gacagua tũrae nake kũrĩa wa mũnyoro na aranjĩra wa ithaka thiĩ ũcinde nomination kũu kuothe ũndigĩre kĩama kĩa kĩa gĩtungati ti kĩa rĩgathĩ nĩ kĩama kĩa andũ othe tareke ngũrie Ĩĩ, nĩ kĩama kĩa andũ othe Mũra- kĩa- mũrarũgama uh, andũ igana a dcp mũrĩ and- mũrĩ andũ igana a wondi DCP? yakwa Eh, reke njuge no ni ndirauga DCP kuu ndiramenya kana nĩguo maraigua ndirekora wika maita maingĩ no kũrĩ maraugĩra rungu-inĩ mũndũ ũrarũgama kũrĩa cinga nĩ ndĩrageria kũmwetha DCP ndirĩ ndĩraigua mũndũ akiuga rĩgathĩ niĩ nĩ gĩtungati kuu cinga witũ na ndĩmwĩre niĩ mũnyũmĩrĩrie niĩ mwĩtĩkĩre ngaĩrĩrie harĩa mũrahihinywo twĩ thutha wa rĩgathũ wa gachagua Asante, asante. na ndĩmwĩre Asante. tũ- tũkĩrĩkia

tukirikia aria marauga kwa rigathi hihi tigiti ni ukanengerwo ng'ania nga ni ukoka na kibeti rigathi wa gacagu araugire na kanua gake Eh. ndakaingirira nomination andu mathie but now hapo ndo sasa the makosa ilifanyika eh? dakika tais you know those are precious moment whereby you know ura- of- nĩ ciugo ciaku like ũkĩ part short ũgrafocasire waithaka ũgrafocasire now on, on your song on no you see now ũru wa kwaga kĩrĩa rĩrĩa ndĩrauga it's, it's a big mistake jenzi gũkorwo matarĩ na rwĩmbo rwao because gũtirĩ hĩndĩ makaina rwĩmbo rwao mm? they will always mu- mũndũ ũngĩ nĩ ekũhũthĩ mahũthĩra kũi- maine rwĩmbo rwake because they don't have their own song mũngĩkorwo na mũgambo tu na mũtirĩ na rwĩmbo mũgũtũra mũinĩte rwĩmbo rũta- rwa mũndũ ũngĩ hĩndĩ ciothe na ti mahĩtia ma mũndũ ũcio you know ti mahĩtia ma mũndũ ũcio we are not blaming mũndũ ũcio mũngĩ na rwĩmbo rwake na tũtira blame ona ũ because inyuĩ mũngĩaga rwĩmbo rĩ ũngĩaga rwĩmbo rwaku rĩ mũndũ ũngĩ no nginya- nĩ egũkũhengereria rwĩmbo rwake ũmũteithie kũrũi so we are not blaming the ũrĩa mũrainĩra rwĩmbo no ndarĩ mahĩtia kĩte but nderitũ mena njenga maragera they gave a beautiful insight mwĩna rwĩmbo rwanyu because the moment mwagĩa rwĩmbo rwanyu then this whole game starts changing but the moment mwamenya kanyuo mutire na rwimbo you will be fixed muine nyimbo ciene now like what was happening here matukũrane areherwo mũcindi na ndĩna ma andũ acinga kona othe arũma Haya, nĩnjũĩ nĩ tũrĩkĩrie mũrenda hau. wa ithaka wa Tũrĩ- kenyua ngai amũrathime tũrĩkĩrie inyuothe hau mwanjĩte ithaka. orera inyuothe mwanyona tv-inĩ Tũrĩkĩrie hau ndũmĩrĩri nĩ ithaka. nyingĩ thengiũ mũno ngai amũrathime Rĩu tena. ndingĩhota gũthoma kambi na andũ othe

arĩ ũmemerekei-inĩ ndagũta ũraikaraga harĩa hangĩ Eh, rwatige atigaga gĩtugo tondũ nĩ ũgũtwĩkĩra kĩnyiria gĩa gũgĩta rĩngĩ irigathĩ enda gũka nĩ egũka irigathĩ nĩ tũmũheaga mathaa merĩ akaria ũhoro wa kĩama gĩake. Itungati. aria ciaku ũkaria ciaku na twakwĩra ũguo tondũ rĩu ndũrĩ Na inyuĩ mũmemerekia inyuothe nĩgetha mũikarĩte gĩtĩ, haha. nĩguo ndũgatũirie ngoro Eh? and this was a beautiful moment for waidhaka if, if he can't miss it if, if it, he really le- let this sunk deep this was a m- good moment this was a good lesson for to waidhaka but i don't think so because th- here is what happens after all this othe muikarite haha angĩkorwo nä å renda gä tä tiwarie ciaku no nä nyendete no gacagua. ngĩkĩheo kamweke no nä one- nyendete gacagua na mĩeke ĩno. Athiĩ nao, nĩ gĩ- nĩ gacagua nyendete na Tũ- gĩtunda tũrĩkĩrie. kĩu. you see you see

Hmm? angĩkorwo nĩ- nĩ nĩ ũrenda gũtuĩka na ona ti ndigũgwĩta mũteti but angĩkorwo ũrenda gũtuĩka mũteti wĩikara ũguo ũtegũthoma kĩndũ ũtegũthikĩrĩria ũtekũmenya nĩ atĩa werwo hau you will- nĩ ũgũtuĩka mũteti but atongoria na nĩo tũretha this was a beautiful insight na ũcio nĩguo thĩna ona ũrĩa Gen Z menagwo matirĩ na rwĩmbo rwao marĩ na mũgambo tu na nĩkĩo mĩgambo yao ĩkũhũthĩka kũina nyĩmbo ciene tondũ matirĩ marathondeka rwĩmbo rwao they don't have their song yet Mm. Rĩu gũtirĩ rwĩmbo rwa mũndũ matarĩina Mm. Huh? this was a beautiful moment ithuĩ eh, na tũiraga ngoro nĩ wega ngwĩrĩre oro haha nĩguo ũgĩthiĩ ũikare ũkĩmenyaga ũrĩa twatigana so that was the moment na so i came across uh, on a video ya gatonyo wa mbũgua reacting to that moment but at, uh, they did it on, on kũ- kũrĩa gwa cai mena gatha itũ ĩgwĩtwo wa kĩrumba mena um,

Ke tuigue gatonye wa mbugua. atĩrĩ gatonye Eh, akorwo nĩ tũgũcenji nĩ tũgũkũra no ngũkũragia atĩrĩrĩ eh. nĩ ũronire interview gĩtungati kĩratwarithirio ta mũbara Ah, nĩ ndĩronire Ah, na nĩ mũndũ ũcio wa interview rĩ Ah, ah, ah, ekwenda kũhana ũngĩ ndĩronete mũiri ngoro njorua So kulingana katonye you know, but you know, maybe it's a banter maybe maybe kuna vile ana tease fellow uh, jo- journalist akina derito mm? ona hena nginya mwiri ngoro he mũingĩ ngoro nake ũngĩ njorua haya koguo nä ekwenda oke njorua yako ira ngoro Ĩĩ, harĩ harĩ andũ arĩa othe manaira ngoro rĩ ũcio yake nĩ ĩrairire makĩria haya arairio nä kä hihi switi to maundu maya magukiira ngoro akaigua ni egutahika akaigua ngai he mundu wa gwetwo ni aira ngoro ni ari kinyiria mwathani ngai ii iyo ire nginya kinyiria haya ya Ah, ah. kena rĩo arangire ngoro kinyiria-inĩ ndĩrakiuga he jesu Mwathani. hey, gatonyo nake nĩaingĩrĩtwo nĩ cai biũ you know cai is resistible nĩ ũndũ wa gacukari kau na kĩ Hmm? but o ta ũrĩa mandagĩtarĩ maugaga cai can also be dangerous ũngĩaga kũnyuo but listen to how Ga- gatonye is, is, is serving the tea today wamũgũga Ngai nĩ- ngai nĩ aririkane andå ake